Үтүө күнүнэн булуохтун куйаа ситиминэн көрөөччүлэр. Биһиэхэ бүгүн иккис глобуспутка астыахха уонна сэһэргэһиэххэ диэҥҥэ ыалдьыппыт Үйэ Николаевна Федорова түһүлгэ банкетнай зал салайааччыта. Үтүө күннэ. Үтүө күннэ. Сэрэ Үйэ Николаевна биһиэхэ сэһэрги сэһэргиин бэйэн тускунан банкетнай залын туһунан кэпсии кэпсиигин бүгүн тугастыы кэлбиккин. Мин бүгүн эһиэхэ акушка рулета диэни астаан көрдөрүөм. Бу биһиэхэ хаамай банкетнайга дьон сөбүлээн хакаастыыр аһа нарезка болар. Холоднай дии. Холоднай закуска диэн болар. Оны булаана биһиги бастаан куринай пиленен астаан көрө хатаабыппыт. Он тойбут балаана били уҥуоҕуттан араарабыппыт сүрэҕэр дьээн диибит курдук. Эп, оны булаана бу Акушкаттан бэйэтиттэн оҥорор будан сочный уонна били амтаны үчүгэйбит диэн баһарбыппыт. Онон бүгүн ийэхэ да дьылкалаан көрдөрүөм. Онно биһиэхэ бүгүн ингредиентер былаана бу иһигэ туттуллар, рулетка иһигэ туттуллар морковь, лук,

Уонна майонез. Бу былаана уже улаан бүттэ. Мен таһыгар сутарбытыгар. Уонна кетчуп, эбитэ тотальная паста бүгүн син. Бу мантан хаалааммыт биһи бастаан дьэ быһабыт. Атаҕыттан. Атаҕыттан хаалаан. Онтон быһабыт. Уонна дьэ бу маннык айдан

Биһит панкетini туттубунан кэпсээтэхпитинэ аам ыстаан икки тыһынча уон үс сыл уон төрт сыл буолар сылыгар аһыллыбыппыт бэйэбит аам бастаан наһаа өр тутуллубакка турбута дии бастаан мечтабыт сап болу

уҥаҕа бу маннык буолар. Оны дьэ тимибит маннык буолан хаалар. Бу. бэйэтэ пласт буолбут. Эп, аны мантыйбытын балана тугунан хайыбыт. Атапылана хымнатан маннык тэнитэн берет.

Арыми көрдөхпө наһаа түргэттэр бары нуюши асчыттар ол бандиттар буолаллар. Ол онно көмөлөһөммүн аан бастаан манна ас көрсүрэхтэннээм диэ. Онно ти бу рулета хайда оҥолордорун улахан бандиттарга куулунан агалан балык разделкалыын барыйын. Онно чо үөрэннэм диэ. Онтон сыйа бая, короче, бидэ анекдот курдук буолла. Короче, эттилэр, «Чэ, дэриэбинэ кыыһа эн бэрэскэ астыырын булт, аһаа, астыыбын» диэтим. Аха. Аны миэхэ эрэ тесттаах ылан бырахтылар уонна дьол мин көрдөхпүнэ эрэ бүөһүн штука илиис уонна эт пааша баар. Уонна тестэтэ ол кинилэр бэлэмэ аҕаланнар атылахан маннык оҥороллор эбит. Аха. Аны дьэ онук түргэнник бэрэскэ оҥорон бараммын дьэ кэриһилэрин хаҕана «Бэрэскэй бэлэм иин» диэтим аны. Арай хаайка киирэн баран этэ «Баата тугуй?» диэтим. «Баата бэрэскээ» диэтим. Аха. Эт Мин эйиэхэ сүүс бэрэскини таһаараар диэбитим дии диир. Эн төһөнү таһаарбыккын? Мин биохонуштуканы, ону бандьыытынай бэрэскитэ кып-кыра буолар эбит. Ону мин домашнайынан биоһону таһардаам дии. Дигинэн икки бэрэски буоларын мин сүүс бэрэскини таһарыктаахпын, биоһон бэрэскини таһарпыппын. Ээ. Э, онно дьэ ол хаһаайтан аһан да кыыһырда. Ону Мин эмиэ сөбүлээбэтим. Чэ, кэбис, мин үлэлээн бүттүм диэммин таххан бардым. Чоҕу курдук ону үлэлээн бүттүм, онтон арай аҕай хонон баран икки күнүнэн эрийэр. Хэ, шаханна баарга дии диэтим. Таатталаары сылдьабын, бараары сылдьабын диэтим. Чэ, оһох, биһиэхэ срочно үлэлии кэлэр эбиккин диэтэ. Туохха диэтэ эн диэн. Ону поварды кэлэҕин диэтэ. Ол хаана посудомойка уонна иһит суйуута башы холбаан ирбээн түөт мэһэҕэр буолар. Онтон повардар хамнастара тыһынчык кимэһэҕин буолар ити. Ити икки тыһынча күннээҕэдэрэ да? Күннээҕэдэрэ. Икки тыһынча уон икки сыллаахха булар былаа диэн. Ол үшүтүк астыыр повардар иһин

Онтон ньыкутал. Онтон дьэ тиийдим уонна дьонно бастакыбын повартаабытынан киирэн бардым. Ол курдук биир алта ый үллээбитим. Алта ый үллээбитим, онтон көһөн төттөрү Тааттаҕа кэлбитим. Ол курдук мээнэ оттон дьиэбэр астыыр идэтим. Иһин онно элбэххэ үөрэммитим дии саныыбын. Холобура ол үлэлээбит сэлитэбирааһа. Онтон чо дьон аны дьиэбитигэр ол тутуубутугар хаччы көстөн кэллэ онно дьахаятах биччи давай кафе кудук туттуохха дии кэргэммэр онно эй кырдьык тааны диэн оннук кафе туттууппут дьэ Уһун күһүнү быһа үлэлээн, хайаан ис оҥоһуутун барытын бэйэбит оҥорон, хайаан дьэ Саҥа дьыл буолуо аҕайа хонук хаалла. Где ты уончай? Иккитэнче он төркө уже киирээхтиэ. Онно булан иккитэнче он бес сыл буолар Саҥа дьыл буолуон аҕайа уон хонук эрэннинэ киирдибит. Онно иһин где ты үс түөттэритэн аһаттыбыт.

Ол иһин оттон Никитишка Тарбаховка улаханын махтанабын. Оннантон Седьмое небо коллективыгар. Онтон бу дьэ переспитин маннык ыламмыт уурабыт. Э? Бу иһигэр туттуллар туга. Э? Уонна бу манна эми инник солоом таҥы маннык быһаҕын. Эми лухан курдук маннык те. Онтон ол курдук итинник стажировкаланан иһин онно-манна элбэххэ үөрэнээм диэх олоро сөрбировка ин диэн хатах буоларын иһин онтон аһы хайдах подавайдыырга ин диэн бу маннык уурабыт переспитин маннык хай уурабыт уонна бу сыырын пайыбыт дьэ уонна бу маннык эргитэбит төһө калларынан ыга ыла сатыыгын Очо биэхэ маннык быһыылаах булан таххар. Пищевой маннык быанан пищевой быанан маннык эрийэбит. Бу буллаана обычно хорохтор буллаана оту пальгаға байықпын пальга иһигэр эмиэ суулаан кэбиһиэхпин сөп. Но мин оны сөбүлээбэппин. Той хана бу

Чэчи курдук седьмое ньиэбэҕэ бараммын стажировкаланан, ол коллективы кытта билсэн иһин элбэххэ үөрэннэҕим дии. Онтон онтон эмиэ тугу эрэ сатаабыт киһи диэммин Никитич Никитичка Табаховка этэбин. Мин суши олохпун наһаа аҕарар эбиппин диэтээм дии. Эп, онон аатын кэпсэтэн көрүөм диэтэ. Атаа кэнникке хаһан да үөрэнээч- үөрэтээччилэрэ суох дьоннор диэтэ. Онтон дьэ булан Иван Герасимович диэн ити Седьмой Анне Ивановнатыгар Пантьяма диэн суши эмиэ ресторан баар. Ол онно кэпсэтэн, ол уолу кытта кэпсэтиннэрэн сушига үөрэттэ. Э? Бу маннык хайбыт уонна дьэ духовкаҕа угуохтаахпыт. Онтуйбутугар була биһиги бу майонез уонна кетчуппутун дьэ туһанабыт. Э? Ону бу кутабыт уонна дьэ буккуйабыт. Э? Инне тустугу перестигин да. Ох, мана тустабаппын да перестебеппин. Обычно кетчуп уонна туох бэйэтэ аһыылаах болаппыт да. Ол оннук маннык буккуйаммыт маннык дьүһүн оҥороммут дьэ

биэс сыл иһи суолуохтаах эбит. Оччоҕо дьэ суши саатаны ылар диэн кэпсээтэ. Оннук эмиэ сорохтаахтар эбит. Онтон дьонтон кэлэммин күһүн эмиэ аны суши доста суши пицца доставка астым. Уонна дьэ үлэлээтибит. Оттон конечно бастакы сылбытыгар янера хаттары бэйэ көрүстэхпит дьэ. Онтон билигин иһин дьэ хатаан иһин туохпутун ылан эрэбит дии санаатыбыт. Эн билигин сушигын бэйэн оҥоргон дуу, суши стаккын? Сушины аан бастаан хаҕылыйбытыгар бэйэм сулаабытым. Оннуттан биир көмөлөһөөччүлээтим уол. Ол уол кэлэн үөрэппитэ ити туохтары көрдөрдөҕө дьи. Һэп, онтон былаана дьэ сыыйа-баайа иһин хакаастар киирэн оҕотох кииспэйдээбэт былаа дьи. Ол иһин ол быһыгар банкеттар, ити юбилейтар иһин киирэллэр ол иһин испэйдээбэппин уолаттары ылан үөрэппитим. Ото билигин икки уоллаахпын. Сушистар. Сушистар. Отон аан бастаан, конечно, ыарахаттары ми көрсүбүттэрэ иһин үшүдүк суулаабаттар, үшүдүк манна Ата бэйэн үөрэттэҕим дии. Атаак бэйэм үөрэппитим. Онтон писсабытыгар эмиэ Чэ, ону манна хасыһаан, хайаан ити иһин билигин эмиэ писсабыт иһин табыллар буолла диэххэ сөп. Ону таһынан былаана нобуордары таһаарабыт. Сахалыы нобуордар, ити гёдзалаах, ити кашкар рулеттаах, ини бу курдук. Бэрэскилээх, балыктаах. Бэрэскилээх, аха. Нобуор халааттаах да буолар, ити көрөммүт бэйэбит хайыыбыт. Э? Мантайбытын билигин дьэ буһарар илдьэбит.

Түүлгэ дьэ дьэта сүүс биэс оонин киһибатар. Юбилей бөҕө айдар оба. Онтон бу дьэ пандемия кэнниттэн дьоннор уһуктубуттар диэххэ сөп. Били сыл курдук үлэлээбэккэ олордубут, ол кэнниттэн һаҕа дьылбыт уон үһүс дьыһалаттан һаҕалаан бу январь хүрбүт үйдү түөрт тылы һаҕа дьылбытын хомуйбаккабыт үлэлээтибит. О, беспрерывно. Аһаан беспрерывно. Дьон

Пасымен үлэлиибит, атаах мин күнәй үлэлиибин оттон имбир имбир баатытыгар бэйэн баатыбын. Инникитин өссө элбэх былааннардаахпыт. Баҕа санаа туолара буоллар диибит, оттон билигин ол проекка үлэлии сылдьабыт.

Тэрэ, амсайдым. Аппетитный. М. Аһым ньырас буолбут дии. Ээ, Үйүн Николаевна биһиэхэ бу блокпутугар кэлэн ыалдьыттаабыккар махтанабын. Уонна туох баар дьэ проекка арыйан ситиһиилэри баҕарабын. Доруобай буол уонна минньигэстик аһаан.